Ev destpêka mizgîniya Îsa Mesîhê ku rê Xwedê ye. Di nivîsara Îşaya pêxember de weha hatiya nivîsîn, Vaye, ez qasidê xwe di pêşiya te de dişînim, ew ê riya te amade bike. Dengek li çolê gazî dike, Riya xwe dan amade bikin, şiveriyên wî sererast bikin.
Û Yuhannê Matkar li çolê derket meydanê. Mirov hîn dikirin ku tobe bikin, da ku li gunhên wan bê bihurtun û ew bên amadkirin. Hemû xelkê Cihûstanê û tevaye Orşelîmiyan dihatin ba wî, gunhên xwe eşkere dikirin û di çemê Urdunê de bi destê wî emaret dibûn. Yuhenna cilekî ji pirça devê li xwe kiribû û li pişta wî jî qayîşeke çermîn hebû. Wî kulî û hingivê çolê dixwarin. Wî dida bihîstin û digot. Yê ku piştî min tê, ji min hêzdartir e û ez nêhêja me ku xwe bitewînim û benên çaroxa wî jî vekim. Min hûn bi avê imat kirin, lê ewê we bi rûhê pîroz imat bike.
Îcar wan rojan Îsa ji bajarê Nisreta Celîlê hat û bi destê Yuhanna di çemê Urdinê de emat bû. Îsa ji avê derket derneket dît ku ezman diqelişî û ruh wek kevokekê li ser wî danî. Û dengek ji ezmanan hat. Tu yî kurê min ê delal. Dilê min bi te xweş e.
Di cih de ruh berê Îsa da çolê. Ew çil rojî li çolê ma û ji aliyê Îblîs ve hat ceribandin.

Piştî girtina Yuhanna, Îsa hat herêma Celîlê û dest bi dayîna mizgîniya Xwedê kir û got. Wext hat, Padîşahiya Xwedê nêzîk bûye. Tobe bikin û baweriya xwe bi mizgîniyê bînin.
Gava ku Îsa di perê gola Celîlê re diçû, Şimûn û birayê wî Endrawîs dîtin. Wan tor davêtin golê, çimkî ew masîgir bûn. Îsa ji wan re got. Li pey min werin, ez ê we bikim nêçîrvanên mirovan.
Wan jî di cî te torên xwe hiştin û li pey wî çûn. Dema ku Îsa ji wê derê hinekî pêş ve çû, kurên Zebedî, Aqûb û birayê wî Yuhanna dîtin. Wan di qeyikê de torên xwe vediçinîn. Îsa ew dîtin nedîtin gazî wan kir. Wan jî bavê xwe bi karkeran re di qeyikê de hişt û li pey wî çûn. Îcar ew gihiştin Kefernahûmê. Roja şemiyê hat û nehat, Îsa çû kinîştê û dest bi hînkirinê kir. Ew jî li hînkirina wî gelek şaş man. Çimkî wî ne wek şerîat zanin. Lê bi desthilatî hînî wan dikir. Hema hingê di kinîsta wan de mirovek hebû ku ruhê nepak ew girtibû. Wî bi qîrîn got. Ya Îsayê Nisretî, te çi ji me yî? Ma tu hatî ku me helak bikî?

Ev çi kar e?
Hînkirineke nû! Bi desthilatê ew emir li ruhên nepak dike û ew jî bi ya wî dikin.
Û nav û dengê Îsa zûka li hawirdora Celîlê li her cihî belav bû. Îsa ji qînîştê derket derneket bi Aqûb û Yuhanna re çû mala Şimûn û Endrawis. Xwestiya Şimûn bi tayê ketî radiza. Di cîh de ji bo wê ji Îsa re gotin, ew jî çû ba wê. Bi destê wê girt û rakir. Tayê ew berda û jinikê ji wan re xizmet kir. Êvarê piştî ku roj çû ava xelkê hemû nexweş û yên cînoyî anîn ba wî. Hemû xelkê bajêr li ber derî civiyabû. Îsa gelek kesên bi nexweşiyên cûr bi cûr qenc kirin. Gelek cin jî derxistin û nedihişt ku cin gotinekê bêjin. Çimkî wan dizanîbû ku ew kî ye. Bi berbangê re serê sibê zû Îsa rabû û derket. Çû ciyekî bê pêjin û li wir dua kir. Şimûn û yên bi wî re li Îsa geriyan û gava ku wan ew dît jê re gotin. Her kes li te digere. Wî ji wan re got. Em herin cihekê din. Nav bajarên nêzîk da ku ez li wan deran jî hîn bikim. Çimkî ez ji bo vê yekê hatime. Îcar ew li hemû herêma Celîlê digeriya û di kinîştên wan de hîn dikir û cin derdixistin. Û kotiyek hat li ber Îsa çû ser çokan, lava kir û got. Eger tu bixwazî, tu dikarî min paqij bikî. Dilê Îsa pê şewitî, destê xwe dirêj kir, li wî da û got. Ez dixwazim, paqij bibe.
Û di cih de kotîbûn jê çû û ew paqij bû. Îsa bi hîşkî tembîh li wî kir. Di cih de ew ji ba xwe rê kir û ji wî re got. Binêre, ji kesekî re tiştekî nebêje. Lê here xwe nîşanî kahîn bide û tiştê ku Mûsa emir kiriye pêşkêş bike, da ji wan re bibe şahidî ku tu paqij bûyî. Lê ew derket, dest pê kir bi eşkereyî peyivî û ev gotin belav kir. Wisa ku Îsa êdî nikarîbû bi eşkereyî here bajarekî, lê li derve li cihên bê pêjin dima û xelk ji her aliyî ve dihatin ba wî.